Şeýtana öwrülen giýew. Bu wakany maňa enem gürrüň berdi. Waka bir müň dokuz ýüz dogsanyňjy ýyllaryň başlarynda bolupdyr. Şol döwürde onuň goňşusynyň adamsy garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykypdyr. Aýal bu ýitgä örän gynanýar. Iki aýlap diýen ýaly öýünden çykmandyr. Her gün gözýaş döküp aglapdyr. Soň bolsa geň galdyryjy waka bolupdyr. Bir gije sagat sekizler töweregi gapy kakylypdyr. Aýal gapyny açýar we haýran galýar. Bosagada onuň ölen adamsy dur eken. Diri, edil hiç zat bolmadyk ýaly. Ol işden geldim diýip özüni adata alyp barypdyr. Aýal gözi ýaşly begenç bilen ony gujaklapdyr. Ol ähli bolan zatlary düýş diýip pikir edipdir. Ertesi den adamsy işe gidipdir. Az wagtdan soň bolsa gyzyň ejesi öýüne gelipdir. Gyzym, meniň bilen git, sen bu ýerde ýeke galyp bilmersiň, diýipdir ejesi. Näme üçin ýeke? diýip geň galypdyr gyzy. Meniň adamym dolandy ahyr. Gyzym, seniň adamyň iki aý mundan öň aradan çykdy ahyry, diýipdir ejesi. Emma gyz başyny sallapdyr. Ýok, ol diri, agşam gaýdyp gelýär. Ýa siz galyň, ýa-da gidiberiň. Ejesi galypdyr. Agşam sagat takyk sekizde gapy ýene-de kakylypdyr. Gyz begenç bilen ýerinden turupdyr. Emma ejesi ony saklap, ilki penjireden seredipdir. Ol seretdi welin, gapynyň öňünde adam däl-de äpet garaňky bir jandar dur eken. Onuň ýüzi adamsynyň ýüzüne meňzeýärdi. ýöne bedeni gara şahly we toýnakly eken. Sen kim? diýipdir eje ýuwaş ses bilen. Bu meniň adamym, ol ýadap geldi ahyry, diýipdir gyzy. Ertesi irden adamsy ýene-de işe gidipdir. Ejesi bolsa metjide ylgap gidip, ähli wakany mollanyň özüne gürrüň beripdir. Molla uzak wagt dymyp, soň şeýle maslahat beripdir. Kurany alyp üç gezek süre oka. Towuk üç gezek gygyranda we gyzyň saçyndan bir top saç darakdan düşýänçä oka, şonda kim diri, kim diri däldigini belli bolar. Agşam ejesi gyzyny aýnanyň öňünde oturdyp, oňa darak berýär. Men gapyny açaryn, sen bolsa daramagy dowam et, diýipdir. Özi bolsa şkafa girip, Kuran okap başlapdyr. Towuk ilkinji gezek gygyranda, jandar penjirelerde ýapyşyp başlapdyr. Howluda aýlanypdyr. bir şahy gopup, ýere düşenini görüpdir. Eje, ol tolgunýar, men açaryn! diýipdir gyzy. Ýok, sen daramagy dowam et! diýipdir ejesi. Towuk ikinji gezek ses çykaranda, jandar gygyrýar, gapyny döwjek bolýar. Üçünji gygyranda bolsa, gyzyň daragyndan bir topbak saç düşýär. Şonda jandar birden ýok bolup gidýär. Soňra mälim bolýar, ol onuň adamsy däl-de, bu şeýtan bolup çykýar. Ol onuň adamsynyň keşbine girip, gyzy öz ýany bilen alyp gitmek isläpdir. Eger ejesi bolmadyk bolsa, bu gyz we bu waka başgaça bolardy. Biziň kanala agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Laýk we kommentariýalaryňyza garaşýas.